א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין די וואכ'ס פרשה, פרשת שלח, משה רבינו שיקט מרגלים קיין ארץ ישראל, זאלן גיין דארטן באקוקן דאס לאנד און צוריק ברענגען א רעפארט וואס טוט זיך אין ארץ ישראל. ער וועלט אויס חשוב'ע אידן, נשיאים פון די צוועלף שבטים, פון יעדע שבט איין מענטש, און איך שטעל זיי אוועק אז זיי זאלן זיין די מרגלים קיין ארץ ישראל, איינער פון זיי איז הושעיה בן נון, דאס איז די נשיא פון שבט אפרים, פאר משה רבינו שיקט אוועק די מרגלים רופט ער צו צו הושעיה, און רופט אן זיין נאמען אנשטאטס הושעיא, יהושיע, און ווי רש י איז מסביר, ער האט געבעטן כה יושיעך מצאתך מרגלים, דער אייבערשטער זאל דיך העלפן אז דו זאלסט געראטעוועט ווערן פון די עצה פון די מרגלים. וואס לכאורה, וואס גייט דא פאר? משה רבינו שיקט צוועלף מרגלים, גאר חשוב'ע אידן, פסוק זאגט כולם אנשים, אלע זענען געווען מענטשן, זאגט רשי וואס הייסט זיי אלע זענען געווען מענטשן, אוודאי זענען זיי געווען מענטשן, זיי זענען געווען חשוב'ע מענטשן, באותו שעה כשרים היו, זיי זענען געווען חשוב'ע אידן, כשרים, ערליכע אידן, משה רבינו שיקט זיי וועגן דעם, ווען נישט וואלט דאך משה רבינו זיי נישט געשיקט, ער וואלט זיי נישט געטראסט, אוודאי, זיי זענען געווען ערליכע אידן, זיי האט געשיקט קיין ארץ ישראל. משה רבינו שיקט עס אויף זיין אייגענע דעת, שלח לך לדעתך. זענען זיי געווען ערליכע אידן? אויב אזוי, וואס דארף ער דא מתפלל זיין אויף ישועה אז דער אייבערשטער זאל אים ראטעווען פון די עצת המרגלים? און אפילו לאמיר זאגן אז משה רבינו האט מורא געהאט אז טאקע זענען כשר'ע אידן, חשוב'ע אידן אבער אפשר וועט עפעס געשען, איז וואס איז ער מתפלל נאר אויף ישועה? זאל ער מתפלל זיין אויף אלע מרגלים אז זיי זאלן נישט נכשל ווערן אין די פארברענגען פון שבת פרשת שלח תשנ ט ו, האט זיך דער רבי געשטעלט אויף דעם און האט זייער שיין מסביר געווען, די גמרא פארציילט אונז אז עס איז געקומען א גוי צו שמאי און אים געבעטן, זיי מיך מגייר ווי לאנג איך שטיי אויף איין פיס. שם איז געווארן ברוגז, ודחפו באמת הבנין, ער האט אים געשטופט מיט אזא מין מאס מיט וואס מען מעסט די בנין, א מעזשערינג טעיפ, האט אים פארשיקט, איז ער געגאנגען צו הלל און געזאגט די זעלבע זאך, זיי מיך מגיה ווי לאנג איך שטיי אויף איין פיס. האט אים הילל געענטפערט, מאן דעלך שנא לחברך לא סעוות, וואס דו האסט נישט ליב אז מען טוט פאר דיר, זאלסטו נישט טון פאר א צווייטן, דאס איז כל התורה כולה, ואידך פירושא זיל גמור, די גאנצע אנדערע זאכן פון די תורה, דאס איז א פירוש. און הילל האט אים אנגענומען און האט זיך שפעטער מגייר געווען. לכאורה הילל האט נישט סתם געזאגט עפעס נארישקייטן, חס ושלום. הילל האט נישט סתם עפעס געזאגט עפעס א בלאף. וואס הילל האט געזאגט איז געווען אמת לאמיתו. פארוואס האט שמאי נישט געקענט זאגן די זעלבע זאך? פארוואס האט שמאי געווארן אין כעס און אים פארשיקט? ס'דא צוויי סארטן הנהגות פון צדיקים. ס'דא אזעלכע צדיקים וואס זיי לעבן העכער פון די וועלט, זיי לעבן אויסגעמאסטן און אויסגערעכנט, אלעס וואס זיי טוען זאל זיין ממש לויטן רצון השם, זיי לייגן זיך נישט אריין אין די וועלט, זיי זענען נישט אריין אין גשמיות, זיי קענען זיך בכלל נישט צוטראגן צו דעם. דערנאך איז דא אזעלכע צדיקים וואס איז פארקערט, זיי זענען צוגעטראגן צו די וועלט, גשמיות'דיגע וועלט, אנדערע אידן, אנדערע דרכים אין עבודת השם, מענטשן וואס זענען נישט אויף זייערע מדריגה. דאס איז די חילוק פון שמאי און הלל. שמאי, ווי מען ווייסט וואס עס שטייט אין די ספרים, שמאי זענען אלעמאל פון די מחמירים, דאס איז פון קב ה גבירה. גבירה מיינט נישט נאר ברוגז, נאר גבירה מיינט אויסגערעכנטקייט. דער נאמען שמאי ווייזט אפילו אויף אויסגערעכנטקייט, השומר חוסיו, אז איינער רעכנט אויס אלע זיינע וועגן. שמה איז געווען געוואלדיג אויסגערעכנט אז אלץ זאל זיין לויטן רצון השם, ער איז געשטאנען העכער פון וועלט און זיך נישט געקענט צוטראגן צו וועלט. ווען ס'קומט אזא מין מענטש און פרעגט אים אזא שאלה, וואס זאל איך דיך ענטפערן? אויף איין פיס כל התורה כולה? דאך ווער ווי אמת הביאים, וואס טייטש אמת הבנין? דער מעזשערמענט, די מעסטער מיט וואס מען מעסט די בנין, דאס הייסט אז אלעס דארף זיין אויסגערעכנט, מען קען נישט סתם אזוי זיך ווארפן. הילל, וואס דאס איז מצד א קו החסד, הילל איז אויך מלשון ליכטיגקייט, בהילוי נעירוי, ער האט זיך געקענט צוטראגן צו אט דעם מענטש וואס ער דארף הערן, און ממילא האט ער אים געקענט זאגן א געוויסע זאך וואס דורכדעם זאל ער קענען צוקומען צו כל התורה כולה. אין זוהר טרעפן מיר אויך אזא זאך, ער זאגט ס'איז דא, ס'איז געווען דריי צדיקים וואס האבן זיך געפונען אין א שלעכטע דור, און געהאט דריי פארשידענע הנהגות. נוח איז געווען אין א שלעכטע דור, אבער וואס האט ער געטון? ער האט געדאגה'ט פאר זיך און פאר די משפחה, און אפילו ווען ער האט שוין געבויט די תיבה פאר הונדערט און צוואנציג יאר, איז ער נישט געגאנגען ארום צו מענטשן און זיי פרובירט מעורר זיין לתשובה? ווער ס'איז געקומען צו אים און אים געפרעגט פארוואס ער בויט עס, האט ער זיי פארציילט וועגן דעם מבול, זיי מעורר געווען לתשובה. אברהם אבינו איז שוין יא ארומגעגאנגען. און פארציילט פאר אידן אז ס'איז דא א אייבערשטער, ווי די פסוק זאגט ויקרא שם בשם השם כל עולם, אברהם אבינו האט גערופן דעם נאמען פונעם אייבערשטן איבעראל, און ווי חזל דרש'נען, נישט ויקרא, ער האט גערופן ויקרי, ער האט געמאכט רופן, ער האט ארומגעגאנגען און פארציילט פאר מענטשן אז זיי זאלן אויכעט קומען צו די מסקנא אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. ער האט פרובירט אבער פון יעדעם איינעם צו מאכן א צדיק, עד כדי כך אז ווען ס'איז געקומען צו די מעשה פון איבערדרייען סדום, אויף וועמען האט ער מתפלל געווען? אויף די צדיקים! מתפלל געווען אז אפשר איז דא פופציג צדיקים, צען אין יעדע שטאט, און בזכות די צדיקים זאל גאנץ סדום ווערן געראטעוועט, אבער אויף די רשעים אליינס האט ער נישט מתפלל געווען. דערנאך איז דא משה רבינו, משה רעיא מהימנא, משה דער איבערגעגעבענע פאסטוך, ווען עס איז געקומען צו א מצב אז אידן האבן זיך פארזינדיגט פארן אייבערשטן, איינמאל, א צווייטע מאל, א דריטע מאל, האט ער זיך אלעמאל אריינגעלייגט אין די לענג און די ברייט, ער האט מתפלל געווען פאר די אידן אפילו פאר די רשעים. ער האט געבעטן ביים אייבערשטן, ער האט זיך ממש מוסר נפש געווען, עד כדי כך אז ער האט געזאגט אים עיין, אז דו ווילסט זיי נישט מוחל זיין, מחני נא מספרי ק אשר כספתו, מעק מיך אויס, ער וויל זיכער אוועק געבן זיין לעבן כדי ס'זאל זיין א ישועה, מ'זאל קומען מוחל זיין, אט די וואס האבן געזינדיגט, זיי האבן געזינדיגט במזיד, חטא העגל, זיי האבן געוואוסט וואס זיי טוען. משה רבינו לייגט זיך אוועק, ווייל דאס איז די סדר פון א רעי מהימנא, א רועה נאמן, א איבערגעגעבענע פאסטוך, א מנהיג ישראל, לייגט זיך אין די לענג און אין די ברייט, פאר יעדעם איינעם, נישט נאר פאר צדיקים, נאר אפילו פאר רשעים. לויט דעם קען מען שוין פארשטיין זייער שיין וואס איז דא געווען די מעשה מיט די מרגלים און מיט יושע. אין חסידות שטייט, די מרגלים זענען געגאנגען קיין ארץ ישראל און זענען צוריק געקומען מיט א שלעכטע רעפארט, זיי האבן נישט געוואלט אז די אידן זאלן אריינגיין אין ארץ ישראל. פרעגט זיך די שאלה, וואס האבן זיי געוואלט? סתם אנדרייען די אינזל נישט וועלן אריינגיין קיין ארץ ישראל, דער אייבערשטער האט שוין צוגעזאגט פאר אברהם אבינו בברית בין הבשרים אז ער וויל ארייננעמען דיינע קינדער אין ארץ ישראל, ענדליך נאך פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר גייט מען שוין אריינגיין אין ארץ ישראל, קומען די מרגלים און ווילן אנדרייען אז די אינזל נישט וועלן אריינגיין קיין ארץ ישראל זאלן מורא האבן? שטייט אויף דעם אין חסידות א מורא'דיגע זאך. אידן זענען געווען אין מדבר פאר פערציג יאר צום סוף, אבער אפילו שוין פון פארדעם זענען זיי געווען אין מדבר, וואס איז געווען דארטן פאר זיי? לחם מן השמים, מן, וואסער פון בארה של מרים, א נאנא א כבוד וואס האט זיי ארומגענומען, ס'האט גערייניגט די קליידער, געביגלט די קליידער, זענען געזעצן על התורה ועל העבודה אין מדבר. דאס איז נישט געדארפט קומען, דאס האט געדארפט קומען צו אן ענדע. ס'איז געקומען די צייט מ'זאל אריינגיין קיין ארץ ישראל. וואס גייט זיין אין ארץ ישראל? מ'דארף אקערן און זייען, פלאנצן, שניידן, מאכן פון די תבואה מעהל און דערנאך ברויט, און נאר נאכדעם קען מען עסן. און נאר נאכדעם אז מען האט געגעסן קען מען גיין לערנען און דאווענען, מען דארף זיין פארנומען מיט אזויפיל ארבעט, מיט אזויפיל גשמיות'דיגע זאכן וואס נעמט אוועק די קאפ און די מח, די צייט, די כוחות פון לימוד התורה. די מרגלים זענען געווען גאר גרויסע צדיקים, זיי האבן דאס נישט געקענט פארנעמען. זיי האבן געוואלט בלייבן אין מדבר אז מען זאל קענען זיך איבערגעבן אינגאנצן פאר תורה, פאר לימוד התורה, מען זאל נישט דארפן זיין פארזינקען אין עניני גשמיות, האבן זיי געוואלט אנדרייען די אידן אז מען זאל נישט אריינגיין קיין ארץ ישראל, נאר מען זאל בלייבן אין מדבר, ווייטער באקומען די מן, די וואסער, אן עני הכבוד. און די אמת איז ווי עס שטייט אין חסידות אז פאר די מרגלים לויט זייער שורש הנשמה איז ארץ ישראל טאקע נישט געווען פאר זיי דערפאר האט די אייבערשטער געזאגט אז טאקע ענק וועלן נישט אריינגיין אין ארץ ישראל עטס וועטס בלייבן אין מדבר אדער עטס וועטס שטארבן אין מדבר דווקא ענקערע קינדער וועלן האבן די כוחות אריינצוגיין אין ארץ ישראל און טוען אין ענינים גשמיות'דיגע ענינים. דאס איז געווען די חשבון פון די מרגלים. מרגלים, דאס זענען געווען אזעלכע צדיקים וואס זיי קומען פון קו הגבורה, אזוי ווי שמאי. פאר גאנץ כלל ישראל ארבעט דאס נישט. ווי די גמרא זאגט, ר' שמעון בר יוחאי זאגט, מען דארף ארבעטן, מען דארף טון אין וועלט, וואס וועט זיין מיט תורה? זאגט די גמרא, הרבה עשו כר' שמעון בר יוחאי ולא יעשו בידם, סאך האבן פרובירט זיך צו פירן אזוי ווי רבי שמעון בר יוחאי, זיך אפרייסן פון די וועלט, ליגן אין העכערס, און זיי האבן נישט געקענט מצליח זיין. דאס איז נישט געמאכט פאר יעדעם איינעם. א רבי דארף קענען זיך צוטראגן צו יעדעם איינעם, צו יעדע סארט איד, צו יעדע סארט דרך אין עבודת השם. משה רבינו האט געוואוסט, די נעקסטע מנהיג ישראל איז ווי עלדאד און מעדאד האבן מנבא געווען, געזאגט נביאות, משה מת וכלב מחנס, משה גייט, משה רבינו גייט שטארבן דא אין מדבר, און ווער גייט ארייננעמען די אידן אין ארץ ישראל? ישוע. ישעי' בן נון, ער גייט ארייננעמען די אידן אין ארץ ישראל. משה, ישעי' בן נון גייט זיין דער קומענדיגער מנהיג ישראל, דער קומענדיגער רועה נאמן. דארף ער זיך קענען צוטראגן צו יעדע סארט איד. האט משה געזאגט, כה יושיעך מעצת המרגלים, דער אייבערשטער זאל דיך ראטעווען דו זאלסט קענען זיך אפרייסן פון די עצה פון די מרגלים און דו זאלסט זיך קענען צוטראגן צו יעדע איד. א גוט שבת.